Исәннәрмесез, кадерле дуслар! Исәнмесез! Бүген монда безнең чирек финал Татар КВН лигасы Әйдә шаярт! Икенче өлеш, хәерле кич! Дөньяда инглиз юморы, американ юморы, француз, хәтта рус юморы бар. Татарча юмор нинди соң ул? Әйдәгез, бергәләшеп хәл итик. Әйдәгез, э, безнең командалар белән танышып китик. Аларга нинди исем астында чыгыш ясавы барыбер. Иң мөһиме, мәзәкләре кызык булсын. Командада алар икәү генә уйный, берәүгә генә калмасалар ярар иде. Барыбер, Казан дәүләт аграр университеты! Команданың исеме погондагы йолдызларны, ягъни званиеләрне аңлата. Биш почмок 02 Лениногорск шәһәре. Четыре татарина командасы белән илхамландык диләр. Чүпрәле мишәрләре, Чүпрәле районы. Нәрсәгә эремчек икәнен үзләре дә белми. Бәлки ашыйсы килгәндер, диләр Балтач районы Эремчек КВН командасы. Безнең шаяртучылар бик нык әзерләнде. Һәрбер команда ярым финалга чыгарга тели. Анда чыгыр өчен аларга ике конкурста максималь итеп елмая торган смайликлар алырга кирәк. Менә жюри әгъзаларының Моңсу смайлик һәм елмая торган смайликлары бар. Кемдә елмая торган смайликлар иң күбе була, шулар ярым финалга уза. Һәрбер уеннан ике команда. Һәм инде кем моны бәяли? Кем моны бәяли? Бу инде безнең жюри әгъзалары. Безнең татарча Михаил Жванецкий дисәң дөрес буламы? Шаян журналының

Мин сиңа җырлыйм бит бу җырны. Илназ Сәтиуллин каршы алабыз. Юк, сез сез начар әйбер уйламагыз. Мин өйләнгән, Илназ өйләнгән без. Просто э, шундый дус егетләр, дуслар инде әлбәттә. Тагын бер өйләнгән малай. Татар малайлары шундый инде алар. Өйләнәләр дә куялар. Татар малай, беренче инстаграм блогеры. Сез нәрсә эшлисез анда?
Юк, без просто дуслар гына.
Әйе, әле өйләнмәгән, завидный жених, әйме? Татар радиосы бош мөхәррире Айваз Садыров каршы алабыз. Ярый, бүгенге командаларга нәрсә э, телисез? Әйдәгез, Ренат, синнән башлыйк. Менә бүгенге командаларга бер-ике шундый яхшы җылы сүз әйтсәң, бик шәп булыр иде.

Командаларны сәхнә артына озатабыз. Һәм инде әйтәсе килә. Хәзер безнең сәламләү бәйгесе, ләкин без моны котлауландырдык. Командалар видеореклама күрсәтергә тиеш. Ул аларның районына, төбәгенә яки аларда эшләнә торган продуктка багышлана. Башта видеореклама, аннары соң сәламләү, традицион сәламләү. Командалар әзерләнә, ә мин оештыручылар турында бер-ике сүз әйтеп китәм. Әйдә шаярт! ШТК Татар КВН лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы!

Башлап җибәрәбез. Беренче булып бу сәхнәгә Казан дәүләт аграр университеты чыга. Бары бер КВН командасы каршы алабыз. Сәлам, кызлар. Исәнмесез. Сәлам.
Бу уеннан нәрсә көтәсез? Без бу уеннан көчле эмоцияләр һәм көчле уен көтәбез. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Без рәхмәтләребезне Аграрныйның җитәкчеләренә белдерәбез һәм, әлбәттә, редакторларыбызга. Зур рәхмәт, кызлар. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Каршы алыгыз барыбер!
Казаннан һәм без бүген насочный чулочная фабрикасын рекламага төшерергә булдык. Сез хәзер уйлыйсыздыр, Бу, шул фабриканың эшчесе, әмма дә ләкин юк, без Алинә белән бер командада уйныйбыз!
Әгәр дә сез урларга җыенасыз,
сыйфатлы колготкиларны онытмагыз.

Ә бүгенге чирек финалын уйныбызның спонсоры Чыпчык булды. Ну, чирек, чирек! Ә беләсегез килсә, безне бу уенга хәтта салют белән зоттылар! Әйе, ректорыбыз без киткәндә салют диде дә ул кабинетына кереп китте. Сез хәзер уйлыйсыздыр, име, кызлар аграрныйдан килгән, хәзер аграрный турында мәзәкләр булыр, уф-фу-фу, уф-фу! Так, Айбаз, икеләнеп утырмагыз әле, яме?
Алсу, безнең мәзәкләр бармы ул? Әлбәттә бар.

Ә сезне анда тракторлар төзәтергә өйрәтәләрме?
Ә кайсы помидорны яхшырак утыртырга? Ну, сез бит аграрный да укыйсыз.
Һәм инде сорауларның җиңүчесе. Син урманчыга укыйсың? Димәк, син урманда яшәячәксең?
Дуслар, аграрныйда укырга без бу юлны үзебез сайладык. Авыл хуҗалыгы дөньясында нинди генә үзгәрешләр булмады егерме ел эчендә. Менә мәсәлән, авыл хуҗалыгынын министры үзгәрде, шуннан җиткән? Ә нәрсә? Министр үзгәрде бит! Дуслар,

Кызларга елмаябыз, моңсу смайл, елмая торган, елмая торган, һәм тагын бер моңсу смайл. Ике моңсу смайл һәм өчесе елмая. Илнас, нишләп менә? Кызлар, а, сезнең артистизм, менә бу

Кайда егетләр, әйме? Кайда егетләр?
Әй, безне ташлап киттеләр алар. Бераз әгәр команда тулырак булса, матуррак чыгыр иде дип әйтәм. Шулай бит, җәмәгать?
Ринатның даган сүзе бар бугай, Ринат, нәрсә әйтәсең? Әйе, кызлар, мин аванс белән сезгә смайлик куйдым. Дөресен әйткәндә, күбесе минем белән килешер, сез ашыктыгыз.

Лениногорск суы шуның хәтлек танылган, хәтта аны төрле шәхесләр дә бәяләделәр.
for small thinking is over. The time for trivial fights.
Эй, егетләр, киттек урман эченә, чәйләр эчәрбез! Бөтенлесе сорый миннән, ничек мин шундый яхшы формада калам? Чынлыкта ул җиңел, мин шифа суын эчәм. Әйе.
Ух, нинди тәмле шифа суы. Ой, ой. Эсга фирала уйнымыз мәллә?
Мин яңа татар киносында төшәргә тиеш идем, ләкин кастингны үтмәдем. Улым да үтмәде. Шулай.
Сезнең каршыгызда Лениногорск шәһәренең Бишпочмак 02 командасы.
Без полиция сыйныфыннан һәм моның берничә уңай ягы бар. Без пәрдә өчен акча җыймыйбыз, чөнки ул взятка дип санала. Әйе!
Барысында да көзге бал, ә бездә көзге призыв. Әйе!
Без тарих дәресен укымыйбыз, ә Мухтар карыйбыз. Әйе!

Мине икенче посттан җибәрделәр. Сезгә первый, первый, я второй әйтергә куштылар. Ну, беренче на связи диегез. Ярар. Обстановкагыз ничек? Ну, обстановка әйбәт, эш бара. Ярар. Оныттым. Нарушениеларыгыз бармы? Юк, нарушениелары юк. Туктагыз, 21 нче гасыр бит. Телефоннар эшли, мәгез, яздырыгыз. Ә, точно. Нарушениелары юк, бөтенесе яхшы. Мә, җибәр хәзер.
Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Полиция хезмәткәрләре арасында да мәхәббәт хисе була.
Сержант Садыйкова, тагын соңга калдың! Мин соңга калмадым. Мин маникюрда булдым, фитнеста булдым, спа-салонда булдым. Икән беләсеңме, җинаятьчеләр беркайда да юк между прочим. Бигрәк сәер синең информаторлар. Мин туйдым. Безнең мәхәббәт үтеп бара бит инде. Син миңа йолдыз бирәм дидең. Кая йолдызың? Алдамадым.
Менә бер йолдыз, менә ике йолдыз. Торыгыз! Нәрсә бу тагын? Беренче посттан җибәрделәр. Эй, монда җил тавышы гына. Яңадан язып җибәрегез. Мә. Туйдырдыгыз инде.
Тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә. Сезнең каршыгызда Бишпочмак Бишпочмак 02 командасы чыгыш ясады. Без киләчәк полиция хезмәткәрләре, шуның өчен сезгә безнең белән дуслашырга кирәк. Дус полицейский, ул 500 еврог шикелле, калсын, кирәге чыгыр әле. Бар була ул тормышта санаулы гына, Иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Бишбишмәк Нолике Лениногорск шәһәре. Алкышлыйк. Кызларны, егетләрне. Ярый. Жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди бәя куясыз? 1000 су смайлик, 2000 су, 3000 су смайлик һәм икесе елмая торган смайликлар. Менә шундый безнең нәтиҗә. Айваз. Бу очракта инде Э, мин кабатлармын алда минем коллегалар әйткән сүзне э, материалны э, ятлау җиткермәде яхшы номерлар да бар иде яхшы репризлар бар иде менә материалны ятлап өйрәнеп килү бераз гына эшне бозды әйе илназ күбрәк репетиция кирәк

Чүпрәле мишәрләре каршы алабыз! Хәлләрегез ничек, егетләр? Аллага шөкер, яхшы.
Ярый, бу уеннан нәрсә көтәсез? Матур, батыр, көчле уен көтәбез һәм җиңеп чыгарга уйлыйбыз. Бик яхшы.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне белдерәбез килә Чүпрәле глава районы Марат Ринач Гафаровка, заместитель главы Державнского муниципального района по социальным вопросам Залялов Арат Фиркатовичка,

Форс-мажорлар килеп чыкса да, тоттың да аны алып аттың. Алдан ук кисәтәбез килә, бабочылык эффекты бар. Бик тиз аңа ияләшәсең. Мяу. Чүпрәле мәче тутыргычы. Өйдә любой хайванга килешә.
Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Сезнең каршыгызда Чүпрәле мишәрләре! Без бу татар КВН лигасында бердәнбер мишәр командасы, Шуңа күрә бездән, цин мишәрләрдән сезгә бүләк! Нияз, чыгар! Нәрсә бу? Чирек? Чирек финалга чирек кисәк. Ярымфиналга яртысы була. Финалга виз булам инде ул. Менә шунда булган инде. Ә булса бар, кертеп бәр.
Хөрмәтле тамашачылар, хәзерге заманда бик күп төрле приложениеләр һәм шундыйларның берсе Мишәрский переводчик. Карале, дустым, әйдә кафега барып ашыйк әле, үләм ашыйсы килә. Синең счетка барып кафега ашап килик әле.

Сез беләсез инде, ашта әбиләр балаларга садака өләшәләр. Күз алдыгызга китерегез, ашта булган хәл. Бисмиллаһи-рахманир-рахим.
Әлхәмдүлиллаһи. Әй улым, ә сиңа садака. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт.
Мә сиңа садака. Рәхмәт, рәхмәт. Син нәрсәсең, улым, минем хәерем, хәтерем юк дисеңме әллә? Әйе.
Дөрес, улым, ә сиңа рәхмәтем.
Һәрбер ир-ат мондый ситуациядә булганы бар. Нинди дисезме? Карыйбыз. Карале, тагын яныма килдем, мин сиңа әйттем килмәскә яныма! Мин үзем беләм кайчан барырга, кая барганымны! Пакыч, күземнән югал!
Кем иде ул? Җан кисәгем дустым футболга чакыра иде. Хәзер нәрсә футболга барасың инде? Юк инде мин сине генә кая барам? Һәрбер туйда бар шундый гаилә, кайсылары үз балаларын, яшьләрне котларга мәҗбүр итә. Хөрмәтле Фәридә белән Гүзәл. Хәзер безнең Ибраебыз сезне туй көнегез белән котлап китәчәк. Әйдә. Мин сезне... Мин сезне... Ояла, ояла. Туй көнегез белән... Туй көнегез белән... Җавызыңмы, дим? Тәбриклимен, тәбриклим, тәбриклим. Тәбриклим. Без дә әти-әткә сүзләренә кушылабыз. Әйтә, әти, мин сиңа соңгы рюмка лишь дип. Әйдә, әйдә, әйдә.
Фитнес клубта булган хәл. Исәнмесез, мин фитнес инструктор. Сез приседаниене дөрес язгансыз. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм. Әйдәгез. Так, менә болай кулларны җыябыз, име? Әйе. Әйдәгез, бер. Әйе. Ике. Әйе. Өч. Әйе. Исәнмесез, мин главный фитнес инструктор.

Хөрмәтле тамашачылар, һәм соңгы сүзебезне әйтәсебез килә тост белән. Бүрен-бүрен заманда Качан Рубин уйный белгән вакытта яшәгән ди бер мишәр. Бик бик хитрый булган ул мишәр һәм шаян бул мишәр. Барган ди ул бер заманны туйга, яшьләрне котларга. Аның кесәсендә булган конверт. Яшьләргә биргән ул конвертны. Но конверт пустой. Бу нигә кирәк инде хәзер? Мораль.
Шул көннән соң мишәрләр пустой конверт белән йөреми. Ә, Хөрмәтле жюрилар, бу сезгә. Син нәрсә әйтеп, бу взятка! Бу сезгә бу.
Сезгә. Взятка бит ул. Кайгырма, эч миңа кадәр взятка тигел, башыңны иябез, иябез!
Иябез әле таныш булып без мишәр егетләре, Татарстан иленең без горур Чүпрәле, Чүпрәле мишәрләре! Ошадымы сезгә? Жюри әгъзалары, нинди смайликлар куясыз бу юлы? Так, Ренат елмая, Илназ елмая. Алмаз абый елмая, Алинар елмая һәм Айваз да елмая! Менә бит, менә бит. Бишесе дә елмая торган смайл. Алмаз абый. Ничек елмаймыйсың инде? Конверт бирделәр бит.
Алмаз абый, син эшен ачып кара әле башта. Без иртәрәк күтәрдек бугай. Әйе.
Хәзер Үл... соң инде.
Анда мәтрүшкә дә булырга мөмкин бит.
Буш, буш булса, үзем акча бирермен сиңа.
Икенче ел юбилейга барырга конвертыгыз булды инде хәзер? Но монда бит престиж. Алар ну, кемгә бирделәр? Сиңа бирмәделәр бит. Алмаз абый аның эчендә акча түгел, ә разминкада булачак сорау. Ярар, карарбыз. Сезнең арада мишәрләр юк, менә сразу күренә ансы. Минем хатым мишәр.
Ярый. Зур рәхмәт, Синнас. Егетләр, миңа калса, белмим, менә шәхсән үзем, бәлки барлык жюри әгъзалары бик зур натяжка белән куйдылар әлеге Смайлны, миңа калса. Менә шуны онытмагыз, яме? Ахыргы бер өч номер коткарды миңа калса. Башы нда куелган номерлар мине Смайликның елмаймаганын куерга дип фикер бутылырганы. Менә ахыргы өч номеры коткарды. Егетләргә кушылам.

Хәерле иртә Австралия! Менә мондый кич, хотлайн һәм башка текә тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Алкышлар, әлбәттә. Барыбыз да яратабыз. Һәм инде Татар информ нокта ру мәгълүмат агентлыгы. Дәвам итәбез. Сәламләү конкурсын безнең монда чиратта Өремчек, Балтач районы Куныр авылы. Менә кайдан алар. Каршы алабыз. Сәлам, егетләр, кызлар.
Исәнмесез. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Халык әйтеме буенча, бу уеннан уймак көтәбез. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Балтач районы главасы Нотфуллин Рамил Рашит улына һәм ООО Якты юл Колхозы председателе Асгадуллин Зиннур Нурҗан улына зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Афәрин!
Дөрес иттереп әйттең барысын да. Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәгә. Эремчек, Балтач районы.
Бу Балтач. Ә бу Балтач җирлеге. Ә бу Балтач җире. Ой, хәзер. Менә хәзер Балтач җире. Беләсегез килсә, Балтачта кешеләр яшиләр. Сезне Балтачны күргәнегез булса, димәк сез Балтачны күргәнсез. Ә күргәнегез булмаса, менә, карагыз.
Минем уйлавымча, Балтачта иң шәп ресторан бар. Һәм анда минем иң яраткан ризыгым Не, как обычно.
Говори.
Вот это поворот!
Нәрсә көләсез? Тәмле бит ул. Төшерелде, Алла ярдәме белән. Булырга теләмим кемгәдер нидер бурычлы. Кайда оча бу болытлар, кайда бетә юллар? Кайда эләгә бездән киткәч юрамдагы малайлар? Исәнмесез!
Сәхнәдә Эремчек КВН командасы.
Газәлем.
Көттегезме безне?
Әйттем мин сиңа иртәрәк чыгарга кирәк дип.
Безгә чирек финалга барырга Балтач нәрсә бирде әле? Тагын нәрсәдер бар ие бугай.
Һәм хәерле юл теләде. Һә, ие.
Дуслар, сизәсезме?
Мин түгел ул.
Мин вообще-то сиен турында түгел, көз турында әйткән идем. Шундый матур көздә кемдер һаваны бозган. Танышып китик, бу Аяз. Аяз нык ялгыша торган кеше.

Мин әпипә түгел, мин ә, ди, лә.
Бу, Ринат. Ринат музыкаль мәктәпне бетерде. Хәзер сезгә җырлап та күрсәтәчәк. Мин музыкаль мәктәпне бетердем. Менә.
Аяз тугач, аан әтисенен башында ике генә уй була. Малайга Аяз дип кушаргамы, әллә нормальный исем уйлап табыргамы? Күргәнегезчә, ялгышу аларның канында. Аяз, әҗәткә акча биреп тор әле. Күпме кирәк?
Бер-ике мең. Нәрсәгә? Бер-ике әйбер аласы бар иде. Кайчан кайтарасың?
Бер-ике елдан.
Ярар, уйлап карармын.
Ярар, уйлап кара.
Бер-ике минут. Без миниатюра күрсәткәнче.
Дуслар,

Ул үзенең җырларын җырламый. Аллага шөкер.
Узган атнаны әниемнең машинасында йөргән идем. Ну, ничек?
Авыл буйлап тегү машинасында йөрергә уңайсыз икән.
Кит аннан.
Өченче көнне аңынны югалткансың дип ишеткән идем. Ә, әйе, таптым инде мин аны. Әтинең машинасында калган булган. Тагын нәрсә бар?
Бүген микроволновкада аш җылытып ашадым. Шуннан тәлинкәдән тәмнерәк икән. Синдә нәрсә? Кичә кухняда күп итеп пиволчыгы чәчелде. Һәм

Әбей, мин сөйләшә алмыйм. Әбей, мин сөйләшә алмыйм. Әбей, мин сөйләшә алмыйм. Әби, мин сөйләшә алмыйм, дидем. Ярар.
Ник бу вакыт эчендә сөйләшә ала имеш?
Нимә?

Интрига тота, а, елмая, елмая, елмая. Ленария, әйдә синнән сорыйк. Менә нинди хисләрең? Сөйләп җибәр әле. Мин инде бүген үземә шундый бераз роль алдым. Хороший полицейский дип аталамы инде. Бөтенесенә дә елмаям. Мин беренче тапкыр жюри. Вазыйфасында үземне үзем чакырдыгыз инде, сыныйм, әйе, чынлап та, сез мине сыныйсыз, мин сезне сыныйм. Һәм уңышлар телисем килә барыгызга да. Татар юморы белән татар телен үстерик. Рәхмәт.
Рәхмәт, Бикзур, Балтач командасы, Эремчек. Егетләр, кызлар, сәхнә артына узыгыз. Менә шулай иттереп, шулай иттереп, безнең сәламләү бәйгесе тамам. Һәм инде без икенче конкурска узабыз. Унда булса импровизация бәйгесе командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация бәйгесе. Э, без, без оештыручылар э, Татар эстрадасының, татар интернетның йолдызларын, инстаграм фотосурәтләрен э, таптык та, һәм инде әлбәттә, менә хәзер безнең экранда күрсәтәбез. А командалар аңа ниндидер кызык комментарийлар уйлап чыгаралар. Әзерме, дуслар? Әйдәгез, каршы алабыз. Импровизацияны башлап җибәрәбез. Һәм инде безнең беренче фотосурәт экранга. Игътибар экранга. Аһа, менә. Менә шундый фотосурәт безнең. Айваз, нәрсә?
Монтаж түгелме бу?
Видеомонтаж. Юк, бу чын барлык. Ярый. Әйдәгез, командалар, менә безнең чүпрәле мишәрләре. Эх, пригласительный дә калган бит!
Так, ярый. Башлап җибәрдек.
Менә эшләпәсен салган. Вау!
Так, бишпочмак, ноль ике.
Эшләпәне соткач, машина алдыңмы әллә?
Яхшы, яхшы. Казан, каршы алабыз. Ә төшер әле мине, имеш, мин туй водителе.
Кызык. Аһа, менә Казан дәүләт аграр университеты, әйдә. Ә төшер әле Лада Веста значогы күренмәсен дип. Ярый, әйдәгез икенче сурәткә. Аһа, менә, менә ул. Кем микән бу? Балтач районы. Менә нинди таш чыкты бөердән.
Афәрин. Балтач кыздыра. Орча егетен.
Дөресе шул.
Чүпрәле. Алтын дигән идем, күкәй булып чыкты. Ә шундый җавап. Ярый. Алыгыз тизрәк.
Тагын бармы берәр вариантлар? Айваз, синең вариантың нинди? Нәрсә бу?
Бөер ташы. Ярый.
Дәвам итәбез, әйдәгез. А, Алмаз абый, сездә вариант бар бугай. Кемнеке икән бу? Алмаз абый, сезнең башыгызга ошаган.
Хәзер шул таш белән Рам.
эләгә сиңа.
Ярый, дәвам итәбез. Өченче фото сурәт. Менә болай. Әйдә, чүпрәле. О, баҗай! Так.
Балтач. Татарстанда клей белән проблема чыккан. Кулны аерырга больниска бардым.
Афәрин. Так, Лениногорск. Карагыз, нинди яңа кондиционер куйдым.
Менә, кондиционердан күреп алдык. Чүпрәле. Эй, бу тешләр минем маңгайның ялтыравын капласа ярый иде.
Балтач. Рәхмәт, братан.
Ә авызны яба алмыйм инде.
Дәвам итәбез. Тагын э, киләсе фотосурәтне карыйк. Ага, менә, менә шулай. Лениногорск шәһәре. Бер үбәсем килә. Күгәрченне.
Бер үбәсем килә. Венецияны. А, Венецияда булып кайттың, әйме? Илназ. А, үткән елда. Ярыш. Илназ шундый романтичный кеше. А, Балтач районы. Татарча давай поженимся.
Әйдәгез, киләсе фото сурәтне карыйк. Тагын бер. Аха, менә. Бүген ниндидер кошлар темасы, әйме? Балтачлар. Татар малайның беренче подписчиклары.
Алар ничек лайк куя микән? Так, ярый, биш почмак. Вәү, нинди тавышлар матур.
Менә шулай. Тагын бармы вариантлар, дуслар? Ярый, вариантлар булмаса, булмаса, әйдәгез импровизациянең икенче өлешенә күчик һәм инде берничә сорау жюри әгъзаларыннан. Бар.
Җыр тексты. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә үреп бирәм. Дәвамы.
Так, тагын бер тапкыр. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә әвереп бирәм. Дәвамы.
Алмаз абый, шул җырны әзрәк җырлап күрсәтсәгез.
Менә былай гына әйтеп карасыннар әле, аннан соң җырлап бирәм. Сезнең авторитет, без эшлибез. Ярый, әйдәгез, егетләр, кызлар. Син, син инде яртысын әйтеп бетерә язладың. Бәлки алар үзләренчә язып бетерерләр. Так, Балтач.
Ә мин җырларга тиеш, что ли?
Бу җавапмы? Бу җавап булса да кызык. Башта сорау, анар соң җавап. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә әвереп бирәм. Ярар, биреп карагыз, бәлки ашлама шикелле булыр.
Вот, менә бит кызыкканычыга.
Ярый. Җавап, а, бар. Чүпрәле мишәрләре. Әйдәгез, хәзер, хәзер, хәзер тудыралар алар.
Монсы да кызык. Әйе. Булмады бу, име? Әйе, вакыт, вакыт сузалар. Бер минут ярамый. Ярамый. Бер минут бигрәк озак ул. Монысын да әйтим инде. Минем җыр. Үзең чыгып әйт инде. Минем җыр.
Ярый, всё. Фирзәр көе. Бетте.
Тумады. Тумадымы? Ярый, әйдәгез. Ә, Алмаз абый, зур рәхмәт. Ринат, татар малай. Синнән сорау. Миннән сор- минем сорау җиңелрәк була. Э, Хәзерге заманада интернетта артистлар бер-берсе белән талашалар, әйме? Миңа популяр булу өчен кем белән талашырга кирәк? Кызык сорау, әйдәгез әле. Популяр булу өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Башың белән дуслашырга. Талаша башладылар Ренат белән. Чүпрәле. Хайп тотыр өчен миңа кем белән талашырга кирәк?
Һич кем белән, только Закич белән тигел.
Ярый. Ренат, әйдә синең белән талашып алабыз теге. Уйлап чыгарабыз берәр талашуны, белем белмим анда. Фейковый. А?
Берәр фейковый талашу.
Әйе. Синең машинаң бармы? Бар, бар. Нинди машина?
Логан.
А?
Логан, Логан.
Отстой вообще.
Әтинеке ул. Андый машина белән йөриләрмени? Юк, булмады. Миңа
танылып китер өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Хатының белән. Танылып китер өчен миңа кем белән талашырга кирәк? Әлбәттә, безнең белән.
Командалар, әфәрин, алкышлар командаларга. Бу безнең импровизация булды. Һәм инде, һәм инде әйдәгез, һәм инде әйдәгез жюри әгъзаларына игътибар итик. Командаларга нинди смайликлар куясыз? Башлап җибәрәбез бу яктан. Казан дәүләт аграр университеты барыбер КВН командасы. Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз Моңсу һәм Моңсу смайликлар. Үш елмая торган смайлик, икесе Моңсу, алкышлар кызларга. Дәвам итәбез. Чүпрәле мишәрләре, Чүпрәле районы. Елмаябыз, елмаябыз, елмаябыз. Хәм икесе моңсу смайл. Алкышлар егетләргә. Алкышлар егетләргә. Дәвам итәбез. Болташ районы Ремшик КВН командасы. Һәм инде дуслар, алкышлар бирик безнең Болташ районыннан Ремшик командасы Турыдан-туры ярымфиналга үтә. Алкышлыйк! Һәм инде әйдәгез карап үтик Лениногорск шәһәре. Бишпочмак 02 КВН командасы Өч, смайл, моңсу, ике, икесе елмая. Алкышлар Лениногорск командасына. Безнең инде, әлбәттә, э, ун смайл яулады Балтач КВН командасы. Һәм инде икенче урында безнең Чүпрәле мишәрләре. Һәм инде